Ac annog donia ifanc. Fydd 'na lawer o bobl dwi'n siŵr yn cofio'r geiriau o anogaeth gafodd y gynulleidfa ifanc gan Leah ym Mhrifysgol Bangor pan dderbynodd hi radd anrhydedd. Wel, ta be' 'di'ch gobeithion chi fel teulu ynglŷn â'r wobr yma, Eifion? Wel, gobeithio byddan nhw'n dilyn Ym cyfarwyddiadau leia i wneud be fedran nhw ac yn sicr i wneud gymint a phosib dros y Gymraeg achos fe oedd y Gymraeg yn genhadaeth oes i fi wrth gwrs ac oedd popeth oedd i'n ymwneud ag o yn ymwneud â diwylliant Cymru a'r Gymraeg. A dwi siŵr, Gwenno, fo gen ti thatgofion hyfryd a melys iawn o Nain. O, yn bendant.
Be wna i ddim anghofio ydy'r ymarferion yn dod fyny at yr Eisteddfod. Diom otsh be o'n i'n cystadlu yno fo, bod o'n ger dant, bod o'n Unawd Dala Werin, oedd hi wastad digon parod i helpu fi efo gwên fawr ar ei gwyneb. Rwan ta dwy gystadleuaeth a dau oedran. Mm, ia.
I'r disgyblion oed fi, felly blwyddyn deg i unarddeg, da ni'n gofyn am fideo tri i bum munud sydd yn ymdrin â'r testun 'Lle 'swn i'n hoffi defnyddio'r Gymraeg a lle dwi'n cael y cyfle i siarad Cymraeg? ac i rai ychydig yn hŷn, rhên chweched dosbarth a blynyddoedd deuddeg, tri ar ddeg, a myfyrwyr Coleg Addysg Bellach dan bedair ar bymtheg oed. Yym, fideo rhwng pump ac wyth munud iddyn nhw, yym, a'r testun iddyn nhw, Be 'di'r cyfleoedd a'r rhwystrau i ddefnyddio'r Gymraeg yn yr ysgol neu goleg neu mewn unrhyw yym agwedd arall felly, a sut y gellir gwella'r cyfleoedd hynny? Mae'r gystadleuaeth yn cael ei chynnal rŵan yn enw fudiad dyfodol i'r iaith ac mae hynny yn gysylltiad pwysig, Eifion. Wel, oeddan ni'n ffodus iawn o gael yym arian gan Gôr Nant Clwyd, 800 punt yn wir, i sefydlu rhywbeth yy fel coffa am leia'. A teimlodd a ni, wel, Heini Gruffydd y Cadeirydd mewn gwirionedd gafodd y weledigaeth i ddefnyddio'r arian i geisio hybu'r Gymraeg ymysg pobl ifanc. Lle bydd y fideos buddugol i'w gweld 'ta? Byddwn yn eu gweld ar draws y cyfryngau cymdeithasol drwy gyfrwng y Gymraeg ac ar wefan Dyfodol yr Iaith. Pwy fydd yn beirniadu, be 'di'r gwobrau a pryd mae'r dyddiad cau? Wel, y beirniad fydd Elaine Edwards, Doctor Huw Griffiths a finna, ac yn wobrau i'r ddwy gystadleuaeth, yym, can punt yn wobr gynta, trigen yn ail a deugen punt yn drydydd. A 'dan ni'n gobeithio yy ca'l y deunydd i mewn erbyn y chweched o Chwefror.
Yn gantores amryddawn, arweinydd core ac wedi hyfforddi cenedlaethau o bobl ifanc, roedd Lea Owen hefyd yn daer dros yr iaith Gymraeg a gwarchod ein diwylliant. Addas iawn felly fod y Wobr Goffa er Cof amdani yn cyfuno ein pobl ifanc a'r iaith. A heddiw, roedd hi'n ddiwrnod mawr i deulu Lea wrth wobrwyo yr enillwyr. Diolch am gael ymuno efo chi i wobrwyo'r categori blwyddyn deg ac un ar ddeg. Atgoffwch ni, be oedd gofynion y gystadleuaeth? Cystadleuaeth ydy hi i bobl ifanc i yym dangos pa gyfleoedd sy' 'na i ddefnyddio y Gymraeg a hefyd pa anawsterau maen nhw'n eu cael hefyd. O, gawson ni impresio'n fawr, deud y gwir. Wyth ar hugain o fideos, o ddeuddeg gwahanol ysgol a choleg. Hynny'n golygu fod yna rhyw 64 o bobl ifanc wedi bod yn sôn am eu profiadau o'r Gymraeg.
A dyma nhw y tri buddugol, Elliot, Lleucu a Nanw. Llongyfarchiadau mawr i chi. Ac a'i ofyn, os gwelwch yn dda, i Angharad ac Eifion i gyflwyno chi efo'r tystysgrifau. Diolch.
Da iawn ti, llongyfarchiadau Elliot. Mae'r ffaith bod nhw wedi cael profiad i hyd yn oed wneud yr cystadleuaeth yn waw yn ei hun a ma'r ffaith bo' ni 'di gallu curo fo o'n i o'n i mewn sioc i fod yn onest efo chi. Oddan ni isio fo apelio at bobol ifanc so nathon ni dewis ffordd reit modern cyfoes o yym dangos y fideo. So ma' 'na lot o text ar y sgrîn mae o'n symud o clip i o un clip i llall yn sydyn i wneud siwr bod nhw'n apelio at pobl ifanc. Mae chwarae gemau ar-lein yn anodd yn y Gymraeg, does gan llawer o apiau ddim opsiwn i newid y iaith, a 'di Alexa byth yn dallt ni. Os fysa mwy o bobl hŷn neu rhai influencers 'da ni'n gwybod sydd yn Gymraeg yn postio eu fideos nhw yn y Gymraeg, oherwydd fel plentyn ifanc dwi'n teimlo fysa nhw yn hoffi gweld mwy o'r Gymraeg a 'sa nhw'n meddwl 'o, Wel os mae hi'n siarad y Gymraeg, ella na i ddechrau siarad, achos mae plant yn hoffi dilyn fatha trend. So os fysa'r Gymraeg yn troi'n drend, dwi'n meddwl fysa pobl yn licio siarad o mwy. Felly, dan ni angen mwy o raglenni sy'n apelio i bobl ifanc. Dan ni'm yn gofyn gormod, na 'dan? Ac roedd yna gyffro hefyd yn Ysgol Bryn Tawe wrth i enillwyr categori blwyddyn deuddeg a thair ar ddeg dderbyn eu gwobrwyau. Yy oedd y tlws yn sôn am trafodaeth eitha eitha agored amdano ble rydyn ni fel disgyblion yn defnyddio Cymraeg, ble mae cyfleoedd i ni defnyddio Cymraeg, ond yn cyferbynnu ble sydd angen mwy o gyfleoedd i siarad Cymraeg a sut gallwn ni datblygu mwy o cyfleoedd i bobl ifanc trafod trwy gyfrwng y iaith Gymraeg. Am y tlo yma, rhaid ni trafod fel mae'r iaith Gymraeg yn byn ni'n ei gryfhau pob dydd. O'n i'n trafod fel ni'n defnyddio fe tu allan i'r ysgol a tu fewn. Mae'n anrhydedd i fod allu cymryd rhan yn y digwyddiad i gyd, a oedd e jyst yn gymaint o hwyl gallu siarad amdano'r iaith Gymraeg mewn unrhyw ffordd yn rhydd t'bod dim cyfyngiade ar be' o'n i'n dweud o'n i jyst gallu iste lawr gyda ffrindie a siarad am be' bynnag o'n i moyn. Gwella hybu'r iaith Gymraeg mewn cymuned. Ie, t'mod, y rai sy'n dod o ysgolion... Angharad, dwi siŵr bod gwobr fel hyn yn golygu llawer iawn i chi fel teulu hefyd ac yn goffa bendigedig o waith diflino Leah efo pobl ifanc. Yndi, wir.
Um, un o'r pethau oedd mam yn fwynhau yn neud fwya oedd hyfforddi a um, ysbrydoli pobl ifanc yn y diwylliant Cymreig. Ac felly mae hwn yn, yn barhad o'i dylanwad hi mewn ffordd ac mi fysa'i wrth i bodd gweld uh, y plant wrthi yn y cystadleuaeth yma.

Lle ma'r Gymraeg? A ma' rhai am ba bynnag reswm yn teimlo cwilydd yn siarad eu iaith. Hi this is my day in the life of a tiktok influencer. Wow wow wow wow. Pam ti'm yn siarad y Gymraeg? Achos dwi'm yn teimlo bod y iaith Gymraeg digon trendy i viewers fi i ga'l likes a stwff. Dim otsh na! Cadw'r iaith Gymraeg yn fyw! Un problem amlwg ydi y pynciau 'dyn ni'n dewis yn yr ysgol. Yndi ma' gwersi yn y Gymraeg ond dydi'r adnodda' sydd ar gael yn y Saesneg ddim ar gael yn y Gymraeg. O i wn sa'm byd yn y Gymraeg. Sut wyt ti'n neud dy gau 'fyd? Lle ma'r Gymraeg?
Mae llawer o adnoddau adolygu cybac yn dod allan yn lot arafach yn y Gymraeg. Mae hyn yn gadael llawer o ddisgyblion ar goll. Mae'n hollol annheg bo' ni dan anfantais i gymharu 'fo disgyblion sy'n dewis gwneud eu pynciau trwy gyfrwng y Saesneg. 'Dyn ni'n galw felly am degwch a chyfartaledd yn yr adnoddau sy'n dod gan CBAC er mwyn i ni gallu sefyll i'n aroliadau yn yr iaith ydan ni'n ei dewis. Mae'r Gymraeg hefyd ar goll yn y technoleg 'dan ni'n ei ddefnyddio bob diwrnod. Er enghraifft, AI fel ChatGPT, Copilot neu Gemini. Gan fod yna gymaint o betha ma' AI yn gallu bod yn helpu ni efo. Ond ma'r safon yn llawer is yn y Gymraeg ag 'di o ddim mor ddibynadwy. Ond, mae 'na problem arall, sef hwn. Ond mae 'na ffyrdd o ddefnyddio we yn y Gymraeg. Dwi'n gyrru negeseuon a cymdeithasu ar y we yn y Gymraeg bob tro. Ia, dwi'n dallt hynna, ond dydan ni'n methu bob dim, nadan? Mae chwarae gemau ar-lein yn anodd yn y Gymraeg, does gan llawer o apiau ddim opsiwn i newid y iaith, a 'di Alexa byth yn dallt ni. Alexa, plis chwarae Bryn Fôn. I'm not quite sure how to help you with that. Plis cer rando ar bbc Radio Cymru. What do you want me to play? bbc Radio Cymru. Ac yn olaf, Ti'n gwybod beth sy'n ymhordd i? Y diffyg rhaglenni Cymraeg addas sydd i bobl ifanc yn rhoi ni yn y Gymraeg. Mond hyn a hyn o rownd a rownd a han sydd a'i wylio. A dwi wedi ffeindio fy hun yn ail-wylio hen gyfresi tipyn o stad jyst er mwyn cael unrhyw beth yn y Gymraeg. Wel ma' 'na betha fel rhagleuon chwaraeon a miwsig does? Oes, ond dydi Noson Lawen ddim cweit be' dwi awydd. Felly, 'dyn ni angen mwy o raglenni sy'n apelio i bobl ifanc.
'Dan ni'm yn gofyn gormod, na 'dan?
Pnawn da, fy enw yw Rhys Morgan, fi yn blwyddyn tair ar ddeg yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe. Fy enw yw Harri James, rwy hefyd yn blwyddyn tair ar ddeg yma yn Ysgol Bryn Tawe. Fy enw yw Maen Watson a fi yn blwyddyn deuddeg yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bryntalet. I ddechrau, hoffwn dechrau gyda trafod y cwestiwn, beth yw'r cyfleoedd i chi yn eich bywyd yn yr ysgol? Yym, ie, beth yw'r cyfleoedd mae defnyddio'r Gymraeg yn rhoi i chi yy yn eich bywyd? Wel, mae'n gadael i fi cysylltu gyda pobl yn well, cysylltu gyda fy nheulu yn well, fi'n siarad Cymraeg trwy'r dydd, Tibod, dwi ddim yn cael siarad Saesneg yn y tŷ o gwbl, felly mae'n haws i fi cyfleu fy nheimladau a fy meddylion at fy nheulu trwy'r Gymraeg yn well na Saesneg. Fi'n gallu cydymdeimlo gyda'r safbwynt 'na. Mae ochr dad o'r teulu yn dod o Glanaman a maen nhw'n teulu Cymraeg a fel chi'n gweud, mae siarad Gymraeg yn giât y ci i fi. Mae fe'n uniongyrchol drwy gyfrwng y Gymraeg, a byddai'n dweud, mae mae'r gallu i siarad y iaith yn rhoi'r cyfle 'na i sgwrsio a cymdeithasu gyda aelodau neu'r teulu. Fi'n gallu ceidio'n deulu gyda pwy mae unwaith fan'na. Fi hefyd yn credu mae e'n helpu yn eich gwaith ysgol. T'wod, fi'n dod i ysgol, wrth gwybod fi cael ei codi yn Cymraeg, ochr mam yn siarad Cymraeg, ysgol cynradd Cymraeg, a nawr cadw'n mynd mlaen gyda'r Cymraeg yn ysgol fel Bryn Tawe. a mae'n rhoi cyfleoedd i fi gallu datblygu fy Cymraeg yn gwersi, ond hefyd dysgu termau newydd yn gwahanol gwersi fel troseddeg a gwleidyddiaeth. Enwedig wrth wneud lefelau A, mae'r ma gallu i siarad Cymraeg, mae'r sgiliau Cymraeg na ni'n dysgu trwy gydol bywyd ysgol, maen nhw'n defnyddiol i ni yn yr ysgol nag y'n nhw, mae ma, ma defnydd dda o terminoleg yn, yn helpu ni yn arholiadau, enwedig wrth um, mynd at lefel A lle mae geiriau penodol yn pob topeg fel y ti'n sôn. ac yn hefyd rhywbeth hanfodol i roid ar ein CV yn y dyfodol ar gyfer cael swyddi yn well. Ydy, ie, mae'r yy un- un- u- u- 11 y cant fwy o arian, rhywbeth fel 'na, o- am siarad Cymraeg. Mae fe'n dangos bod Ie. siarad Cymraeg yn rhoi cyfleoedd amryw, nid unig yn bywyd ysgol, ond fel ni wedi sôn, yn cymdeithasol, tu allan o ysgol, ym mhob rhan o bywyd, nag yw e? Chi'n meddwl mae unrhyw rhwystrau Yym, mae siarad Cymraeg neu peidio siarad Cymraeg, rhwystrau ma' ma'r iaith Gymraeg yy yy siarad iaith Gymraeg yy yn rhoi i chi yn eich bywyd? Falle dim rhwystrau ond pan ti'n mynd i rywle fel Lloegr neu tu allan i Cymru mae mae'n anodd mynd rywle achos ti fo- ti mor cyfarwydd gyda siarad y iaith Gymraeg a wedyn ti'n trio dechrau yy dechrau siarad Cymraeg gyda rywun a ma' nhw jyst yn edrych arnoch chi fel ma' nhw ddim yn gwybod beth yw e... Ie. ...so wedyn ma' raid troi'r Saesneg sy i fi fel ail iaith. So, fi'n teimlo fel mae'n galed i gweld hwnna oherwydd fi'n teimlo fel dyle pawb gallu siarad gyda'i gilydd yn pob iaith. Fi'n cytuno, ni 'di siarad am yr ochr cymdeitha- cymdeithasol o ran ein teuluoedd, ond tu allan i hwnna, pryd fi'n chwarae pêl-droed neu pryd fi'n mynd i'r campfa i wneud ymarfer corff, sa i'n teimlo fel Mae gen i'r rhyddid i siarad Cymraeg i bobl eraill. Mae fe'n anodd i adnabod os mae pobl eraill yn siarad Cymraeg. A mae fe'n rhoi bach o embarras os chi'n dechrau siarad iaith mae rhywun arall ddim yn ddeall. Mm -hmm. um, yeah, dyna yw un rhwystr fi'n meddwl o ran cymdeithasol mewn rhai sefyllfaoedd. Mae mae'r gallu i siarad Cymraeg pryd mae eraill ddim yn gallu siarad Cymraeg yn gallu bod yn rhwystr. Mae'n drist bod iaith prif y, y gwlad yma ddim yn Cymraeg mm. a bod Saesneg yn y gwledydd eraill hefyd, felly os ydych chi'n mynd ar gwyliau bydd rhaid troi i Saesneg. Mae'r gwledydd eraill yma hefyd sydd ddim yn siarad Saesneg angen troi i'r Saesneg i fel bod ni'n gallu cysylltu gyda'n gilydd a bod ni methu defnyddio ein iaith ein hunain. Felly mae hwnna'n rhwystr mawr trist. Cytuno, mae'n neis i gweld arwyddion, arwyddion hewl, maen nhw yn Saesneg ac Cymraeg, ond Pryd fi'n, pryd, fel fi di sôn, fi'n mynd i'r campfa i neud ymarfer corff, ma'r arwyddion na i gyd yn Saesneg. Bydde'n sy- synnwyr cyffredin fi'n meddwl, ni'n dod o Cymru, ni yn ardal sydd yn gallu siarad Cymrâg, dyw e ddim yn ardal sydd gyda diffyg bobl sy'n siarad Cymrâg, bydd yn neis i gweld arwyddion Cymrâg neu rhyw fath o, ma'r tyled- ma' t- ma'r teledu yn y gampfa yn dangos newyddion Saesneg yn unig. By- bydde'n neis i gweld newyddion Cymrâg, rhywbeth ar S4C, O ran be maen nhw'n dangos fan'na a arwyddion a stwff. Ie, timod, bach fwy o ymdrech o pobl lleol i bod yn onest. Pawb yng Nghymru, dyle pob, pawb yn Cymru gyda rhyw fath o ffordd o siarad Cymraeg. Oherwydd dyma ble chi'n byw, dyle'r iaith penodol fod y iaith Gymraeg. Dyle'r gwersi Cymraeg yn yr ysgolion Saesneg hefyd gweithio mwy ar pigo lan ar geiriau allweddol, mae pobl sy'n siarad Cymraeg yn defnyddio pob dydd fel bod chi'n gallu deall eich gilydd yn iawn. Swn i'n gweud falle bod rhwystr arall yw, chi, os chi ddim yn siarad Cymraeg, mae angen bach mwy o ymwybyddiaeth o, mae pobl o gwmpas fi falle yn siarad Cymraeg, falle mae fe'n synnwyr cyffredin i pigo lan ar cwpl o geiriau Cymraeg, neu os chi'n hyfforddi rhywun, neu os chi'n perchen ar rhyw busnes, falle bydd rhyw fath o Sylw i'r Gymraeg yn eich yn eich bywyd yn syniadau chi. Bore da, diolch yn gallu mynd yn bell iawn. Ydy, a mae pawb, mae pawb yn deall y geiriau bach na, nag yn nhw? A fi'n credu bydd yn budd i'r gwlad i glywed mwy o bobl yn gweud bore da, yn gweud diolch, pethau fel yna, pryd chi'n gweud, pryd chi'n gweld nhw ar y stryd neu mewn caffi neu rhywbeth fel yna. Beth byddwch yn gweud felly yw'r ffordd o gwella'r cyfleoedd sydd 'da ni a gwella ar y rwystrau ni 'di sôn am fan'na o ran y Gymraeg? Wel, mynd nôl i be' o'n i'n dweud amdano ysgolion Saesneg yn rhoid mwy o waith mewn i dysgu y disgyblion y Cymraeg, iaith y gwlad ma' nw'n byw mewn, falle jyst cl- mwy o clybiau, mwy o siarad un i un yn lle ysgrifennu geirie drosodd, t'bod. A fi'n cytuno 'da 'na, ond fi hefyd ang- fi'n credu mae angen estyn hwnna i oedolion hefyd. Sai'n meddwl mae digon o gyfleoedd i oedolion sydd ond yn gallu siarad Saesneg i dysgu Gymraeg. Falle mae angen, fel chi wedi sôn, clybiau, gwersi ar-lein, gwersi cymunedol, lle mae pobl, o- o- oedolion yn penodol, sydd heb cael y cyfle i ddysgu'r Gymraeg yn yr ysgol, maen nhw'n gallu mynd rhywle a, a siarad Cymraeg a gwella hybu'r iaith Gymraeg mewn cymuned. Ie, t'mod, y rai sy'n dod o ysgolion Saesneg a ble oedd Cymraeg nôl yn oes nhw, falle ddim mor poblogaidd a yw e nawr. Felly, y rai sy'n dod yma nawr, mae angen dechre ca- integreiddio nhw mewn i gwersi Cymraeg sydd yn wlad ac am ddim, t'mod, i gallu cael pawb yn Cymru yn dechre siarad rhyw fath o Cymraeg. Fi'n meddwl hefyd, o ran yr ymwybyddiaeth 'na o sicrhau, os chi'n rhywun sy'n siarad Saesneg, rhaid bod yn ymwybodol fod pobl o gwmpas chi yn siarad Cymraeg, fel pobl sydd yn siarad Cymraeg, ni'n ymwybodol fod rhan fwyaf o pobl yn ein cymuned yn siarad Saesneg, a o, o ganlyniad bydde'n rhywbeth buddiol i gweld fel fi wedi sôn am, falle chi'n mynd mewn i caffi, byddai'n neis i gweld menu yn Cymraeg, chi'n deall, rai yn Saesneg, rai yn Cymraeg. Chi'n mynd i gwledydd eraill, mae um, Rosyth mewn Saesneg, um, mewn Saesneg a iaith nhw. Mm -hmm. Pam, pam dyn ni ddim yn cael hwnna mewn Cymru? Byddai'n Rhywbeth dda i'r gwlad, bydd yn rhywbeth, eto ni'n sôn am helpu pobl sydd ond yn siarad Saesneg i ddysgu'r geiriau yna, bydd rhywbeth fel yna, a arwyddion mewn llefydd cyhoeddus mewn Saesneg a Cymraeg, bydden nhw'n hybu pobl i wneud cysylltiadau rhwng geiriau Saesneg a Cymraeg a dysgu'r geiriau maen nhw'n gwybod yn Saesneg yn Gymraeg a, a felly'n siarad e mwy aml. Ie, gallen nhw edrych ar y menu a dod i'r dau gair gyda'i gilydd a wedyn mm. nhw'n dechrau pigo lan fwy o geiriau bach. Yn union. Mae'n un a fan co a wedyn gyda'r geiriau yna, rwy'n mynd i dechrau dweud brawddegau llawn a byddai'n byddai'n positif iawn am iaith. Rhywbeth o'n i wedi sylweddoli oedd wedi helpu pobl oedd yn, ddim yn siarad Cymraeg i siarad fwy o Cymraeg oedd pan oedd yr Eisteddfod yr Urdd wedi dod fan hyn mm. i Port Talbot oedd lot o ysgolion Saesneg wedi cymryd rhan, mm -hmm. lot o ysgolion Saesneg yn